Әссәләмә галәйкүм вә рахматуллаһи вә бәрәкәтү, хөрмәтле мөселман һәм мөслимә кардәшләрем. Безгә имамнарга бик еш сорау бирәләр, хәзрәт, менә мондый төш күрдем, тегенди төш күрдем, юрап бир әле, аңлат әле рәхим иттереп, дип. Әйе, чынбарлыкта да без, адәм балалары һәм кичләрен йокларыбыздан карап, әллә нинди төшләрне дә күрергә мөмкинбез. Изге китап Коръән Кәримдә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва җәгальнә наумакум сүбәтә" Без сезнең төнге йокыларыгызны, төшләрегезне күрер өчен махсус бер Аллаһының рәхмәте буларак бирдек ди. Һәм шуңа дагын безнең төш күрү ул Аллаһ Тәгаләнең бер бәрәкәте, нигъмәте булып тора. Ләкин бөтен төштәген Аллаһының бәрәкәте микән, әмма алай түгелме? Әллә алай түгелме? Чын барлыкта да гам дин галимнәре төшләрне өч рәвешкә бүләләр. Беренчесе ул раббани, ягъни Аллаһ Тәгаләдән килгән, илһамландыра торган дин мәгънәсендә булган тирән фикерле төшләр. Икенчесе ул инде нәфси, ягъни безнең саташып, аңлашылмый торган әллә нинди мәзәк, буталчык булган төшләребез. Өченчесе ул инде шайтани, ягъни шайтан рәвешендә килгән бер караңгы, мәгънәсез, бозык, куркыныч, бер күңелгә яманлык рәвешендә күренгән төшләр булып тора. Һәм шуңа да боларны без аңлый белергә тиешбез. Беренчесе ул илһамландыра торган төшләр. Ягъни без раббани төшләрдә күрәбез үзебезнеме яки анда ниндидер бер тирән мәгънә вәгазь әйткән кешенеме һәм ул кешеме без үзебезме кырыйда булган кыяфәт рәвешме безне илһамландыра. Дингә, эшебезгә, гаиләбезгә, ниндидер бер эшкә ул безне этәрә. Һәм, әлхәмдүлилләһи шөкер, шушы раббани төшләрнең иң яхшылары ул дин турында булган төшләр. Үзеңне кыямәт көнендә күрәсең, үзеңне пәйгамбәр Мөхәммәд галәйһиссәлам белән күрәсең, шулай бит, ниндидер бер төштә вәгазь тыңлыйсың. Болар барысы да безне илһамландыра, вәгазьләндерә һәм игелеккә алып бара. Бу бик яхшы төшләр һәм мондый төшләрне күрү ул зур бер шатлык дин кешесенә. Хәтта ки бер э, бәндә булган имам Абу Ханифә вакытларында ул имам Абу Ханифәнең шундый төшләрне еш күргәнен ишетеп сораган. Эй, галим кеше ди. Әйт әле миңа үзеңнең киңәшеңе ничек мин дәген шундый төшләрне күрә алырмын микән дип. Һәм инде Э, имам абу ханиф әйткән син пәйгамбәрне әгәр күрергә телисең икән төштә һәм аның вәгазьләрен ишетергә телисең икән сиңа ди аны чын күңелдән теләп Анда төнлә салаватларын әйтеп, анда Мөхәммәд галәйһиссәламнең хадисләрен, тормыш юлларын кабатлап йокыга ятарга кирәк ди. Шул вакытта син аны күрерсең ди. Теге кеше салаватларын да әйткән, хадисләр дә укыган, тәхарәтләрен дә алып жаткан, ләкин төштә үзенең сатуын, сәүдәсен күргән бу. Һәм килеп, Әбу Хәнифә хәзрәтләргә моны әйткәч, Әбу Хәнифә хәзрәт аңа җавап әйткән. Кара әле, дустым, ди. Син бүген төнлә ди, тозлы әйбер ашап ят ди, ләкин су эчмә ди. Һәм мин синең иртәгә нәрсә төштә күргәнеңне белермен ди. Һәм инде бу кеше чыннан да гын суны эчмичә, төнлә тозлы әйберен ашап, төн буе төшендә ниндидер бер нидә суда йөзеп йөри, суда эчеп йөри шул суларны икән, һәм Әбу Хәнифә икенче көнгә әйтә, мин беләм ди, син ди күлне күрдең яки елганы күрдең һәм шул күлдә елгада су эчеп йөрдең. Әйе, шулай дип теге кеше аңа җавап кайтар. Каян беләсең ди? Чөнки син ди тозлы әйберне ашадың, шуңа синең төне буе су эчәсе килде. Менә ничек син ди суны сусап тордың ди, син ди Мөхәммәд пәйгамбәр белән очрашуны, дин вәгазьне алуны үзеңнең йоклар алдыннан сусап торга тиешсең ди. Менә шушы рәвештә яки моңа охшаган рәвештә син ашкынып торасың икән, нәрсәне телисең, шуны күрерсең, дип аңа Әбу Хәнифә хәзрәтләре Җавап кайтара. Шуңа тагын без, әгәр телибез икән, төнлә йоклаганда шушындый матур дини мәгънәле төшләрне күрергә, без ашкынып торырга тиешбез. Ә без нәрсәне күрәбез бик еш? Кешеләр киләләр дә әйтәләр бит инде. Анда матур машинада йөри, матур хатын белән йөри, матур җегет белән йөри, анда матур өйдә тора, төрле җирдә җал итә, ниндидер компьютерда уйный, тегесе, бысы. Нәрсәне телибез, шуны күрәбез, җәмәгать. Шуңа тагын Э, үзебезнең никадәр бозылган икәнебезне белергә телибез икән, үзегезнең төштә күргән әйберләрегезне анализлаштырып алыгыз бераз. Икенче төш ул саташу төшләр. Чын барлыкта да безнең күргән төшләрнең 90% ул саташулар. Нигә саташабыз? Чөнки көне бик авыр иттереп эшлибез. Чөнки бик күп иттереп йөрергә туры килә. Аяк авырта, кул авырта, төрле мышцалар авырта. Давление сикерә, йөрәк авырта, баш авырта, Болар барсы дагын кешене саташтыра һәм монда бернинди илаһи әйбер дә юк, һәм монда бернинди шайтани әйбер дә юк. Бу безнең организмның бер табигый халәте булып тора. Шуңа дагын саташкан төш ул инде хөрмәтле туганнарым бер әйбернең генә күрсәткече. Синең организмда тәртип юк. Яки ашавың дөрес түгел, яки эшең дөрес түгел, яки тегесе, бысы, бысы. Чөнки чын барлыкта дагын Кешенең нормальный, тәртипле йокысы, ул йокларга ятты да, бер төш тә күрмичә, иртән уянды хәл җыеп. Менә бу кешенең нормаль табигый рәвеше. Ләкин без тегендый төш күрәбез, бындый төш күрәбез, саташабыз. Шуңа тагын безнең организмда дисфункция бар дигәнне аңлата. Сез инде моны врачлар белән сөйләшеп алыгыз. ничек төзәтергә икәнлеген. Ә дин ягыннан мин сезгә инде тәкъдим итә алам. Тәхәрәт алып ятырга, шулай бит? Икенчесе бит инде ул төрле сүрәләр укып ятырга, шул тәбәрәкләр янында, мисал өчен, тәһлилләр әйтеп, тәскиратлар әйтеп, шулай бит? Э, төрле-төрле догалар, Уң якка борылып, кыйблага карап, бисмилләләреңне әйтеп җатасы икән, иншә Аллаһ, дини-рухи файдасы моның булыр дип өметләнеп калабыз бит инде. Һәм өченчесе шайтани төшләр. Шайтани төшләр ул төшләр кайсылары безне куркыта. Анда синең үлгән балаларың Алла сакласын, шулай бит инде эштән куып чыгаралар, анда пожар була, анда тегеләй, анда болай. Мондый катастрофик төшләр безне яхшыга этәрми, бу безне шайтан куркытырга тели. Шуңа тагын инде Мөхәммәд галәйһиссәләтү вәссәлам безгә әйтеп калдырды, Ибн Хиббан риваятендә килә торган хәдис, сез ди күргән төшләрегез ди, ул ди күккә чөерелер ди. Һәм әгәр аны матур иттереп, дөрес иттереп юрасаң ди, ул сиңа файда булып төшер ди. Әгәр син аны дөрес түгел рәвештә кайгы хәсрәт дип юрыйсы икән, ул сиңа кайгы хәсрәт булып төшер ди. Шуңа дагын кешеләргә яман төшләр булса, сөйләмәгез ди, хәерле төш булса, аңа хәерле юравын бирегез. Үзегез юрый алмасагыз, хәерле юраучыны табыгыз дип Мөхәммәд галейхиссәлам бу сахих хәдистә безгә әйтеп калдыра. Ягъни Әгәр үзең аңламыйсың икән бу төшләрне, син яхшы иттереп аңлата белә торган кешене табарга тиешсең. Менә чын барлыкта дагын без әгәр дөрес рәвештә карыйбыз икән үзебезнең төшләргә, аларның бөтенесен дә хәерле рәвештә юрап була, яхшы иттереп юрап була. Синең ниндидер бер этәргеч тә булачак әле ул тормышыңны матур яхшы якка үзгәртеп җибәрергә. Мисал өчен, бу инде бик таралган бер э, хәл, аны күп сөйлиләр имамнар. Бер апа күргән төш, төштә ул өенә кайтып керә, тегендә үлгән әнисе ята, монда үлгән әтисе ята, монда апасы, абыйсы барсы да вафатлар. Бу апа инде уянып китә һәм инде үзенең авылдагы муллаларыннан сорый, аңлатып бир әле миңа, нәрсә бу дигәч, бу ди шайтаннан килгән төш ди, все умрут и ты умрешь, все будет плохо дип моңа инде куркыныч шушындый юрауны бирә. Бу апаң куркып йөри инде ай буе. Хәзер кайчан әни үлер микән, кайчан әти үлер микән, кайчан апа китер микән, кайчан абыйны күмер микән дип, аның инде депрессия башлана. Мондый юрау ярамый, мондый төшне гомумән сөйләмәгез. Ләкин аңлашылмый икән, дөрес иттереп юрый торган кешегә барырга кирәк дигәч, бу апа инде бер грамотныйрак хәзрәтне таба. Һәм сорый, хөрмәтле остаз ди, аңлатып бир әле бу төшне дигәч, бу хәзрәт әйтә, апа бу бит бик яхшы төш ди. Теге апаң ап, аптырап кала, күзләре шар була. Ничек инде яхшы? Анда бит мәетләр ята бит дигәч, бу хәзрәт әйтә, апа, бу бит нәрсәне күрсәтә ди. Син ди әтине дә переживешь, әнине дә переживешь, апаңны да, абыйны да Аллаһ сиңа озын гомер бирәчәк ди. Әгәр алар 70-ны тутырсалар, син 80-ны тутырачаксың ди. Әгәр алар 80-ны тутырдылар икән, син 90-ны тутырачаксың. Шатланып яшә, бу бик яхшы төш дип тегеңә инде матур рәвештә, позитив рәвештә төшен юрап бирә. Һәм шуңа дагын без, әгәр инде хөрмәтле туганнарым, күрдек икән яман төшне, аңламыйбыз икән, кешегә сөйләмик. Әгәр чыннан да аңлатып бирә ала торган дустыбыз, хәзрәтебез, остабикәбез бар икән, таныш, аңа инде бу мәсьәлә белән барып яхшы рәвештә Инде хөрмәтле сез юраучылар, хәерле юрау бирегез. Хәр вакытта да позитивны, яхшы юрау бирү генә безне яхшы якка этәрә ала. Негативтан китегез. Әгәр бөтенләй капкара төш икән, оныт, кирәкми, уйлама дип кенә әйтергә кирәк. Әгәр юрап була икән яхшы якка, яхшы иттереп юрагыз. Чөнки ничек без кешене этәреп җибәрәбез, шулай иттереп Кеше бу төшенә нигезләнеп үзенең киләсе тормышын төзичәк. Чынбарлыкта тагын бу бик мөһим мәсьәлә, чөнки бик еш киләләр мәчеткә, хәзрәт мондый-мондый төш күрдем дип, әллә нинди куркыныч депрессияләргә баталар. Кемдер әйтә, баламны күрдем үлгәнен, апалар инде килеп, ирем гулять иткәнне күрдем.